Salam hormatly ildeşler! Men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň altynjy orta mekdebiniň müdiri Perhat Nuryýew. Ýurdumyzda medenet we sungat işgärleriniň hem-de beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň şygryýet günleri uludan bellenip geçilýär. Bizem ine şu beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli şu gün söhbetdeşlik guramagy meýilleşdirdik. Wepa mugallym özüňi bilen tanyşdyraýsaň?
Men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň bäşinji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Wepa Gurbanow. Hemmämiziň bilşimiz ýaly şu günler ýurdumyzda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni uludan toýlanýan dabarasy dowam edip dur, hepdeligi dowam edip dur. Ýurdumyzyň köp guramalarynda, köp ýerlerinde, ýaňy-ýakynda Balkan welaýatynyň Balkan Ağa şäherinde Abaý binasynda uludan toýlanan, Meýitçiler köşgünde uludan toýlanan Medeniýet we sungat işgärleriniň güni uludan toý dabara bilen bezelip-beslenip geçildi. Beýik akyldar şahyrymyzyň goşgularyny okamadyk, ony ýat tutmadyk türkmen ojagynda megerem ýok bolsa gerek. Ýedi ýaşdan ýetmiş ýaş deli diýlip aýdylýan bir türkmençilikde aýdylýan söz bar. Şol beýik akyldaryň dörejine mahsus sözleriň biri. Men beýik akyldar şahyryň Magtymguly Pyragynyň dörejiligiňde esasan şu bir goşgy barada giňişleýin durasym gelýär. Gözel sen atly goşgy bar. Biziň hemmämiziň mekdepde-de okuwçylaryň söýüp okaýan goşgularynyň biri. Hem-de şu şahyryň öz galamynda-da bolup geçýändir. Hiç bir şahyr öz döredijiliginde söýgini taryp etmedik ýok. Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde Gözel sen atly goşgusy Şeýle söýgi temasyny iň ýokary derejede beýan eden, wasp eden goşgularyň biri. Şahyryň şu goşgularyna esaslanyp, şeýle setirleri ýatlap geçesim gelýär, Gün hanjary gökden ýere inende Güne garşy dogan Aý gözel sen. Usta Jepbar işi Penjap jüpbesi Yspyhanda gurlan Ýaý gözel sen. Şu ýerde şu iki setire seljerme beresim gelýär. Beýik akyldar şahyrymyzyň şu goşgularynda Gün hanjary gökden ýere inende şahyr şu ýerde edebiýatyň dili bilen aýdanymyzda metaforany, çeper metaforany örän ussatlyk bilen ullanýar. Gün hanjary, elbetde bu ýerde şahyr Günüň şöhlesini ýiti ýarag bolan hanjara meňzetýär. Göçi manyda sözleri örän ussatlyk bilen ulanmagy başarýar. Gün hanjar gökden ýere inende türkmençilikde aýdylýan ýene bir jümle bar. Bulutdan çykan Gün ýakar diýen bir örän jaýdar aýdylan söz bar. Şahyryň şu ýerdäki Gün hanjar gökden ýere inen diýen jümläni Bulutdan çykan Gün ýakar diýen nakyl bilen örän ugurdaş hasaplaýan Ol bulutdan çykan Gün örän ýiti şöhlesi bolup, adama şeýle bir çogly güneş berýär. Edil şonuň ýaly-da, şahyr şu ýerde söýgi temasyndaky bir seredende, bir bakyşdaky aşyk bolmak ýaly pursatlary örän çeperçilik bilen wasp etmegi başarýar. Şahyryň goşgynyň ikinji setirinde Güne garşy dogan Aýy gözel sen diýip getirýän setirleri bar. Bu goşgy setirinde şahyr edebiýatyň dilindäki antitezany örän ussatlyk bilen ulanýar. Güne garşy Aý haçan dogup bilýär? Bu Türkmen müçenamasynda diňe türkmen aýynyň on dördi gününde Gün batyp barýan pursatlarynda şonda on dördi gijäniň Aýy Gündogardan dogýar. Ine şu ýerde Güne garşy dogan Aý gözel sen diýen sözlem ýöne ýerden aýdylmaýar. Biz bilýäsmi sow edebiýatda owadan gelin gyzlar onuň ýüz keşbi, didary, onuň sypaty edebiýatda on dördi gijäniň aýyna deňelýär. Ine şu ýerde şahyr şol güne garşy dogan aýy gözel sen diýip aýtmagyny deňeşdirme bolupdyrda. Deňeşdirme usulynda hem-de antitezany ullanmak bilen örän ussatlyk bilen şu ýerde Çeper wasp etmegi başarypdyr. Indi geliň, goşgynyň yzyndaky soňky setirlerine seljer bereliň. Usta Japar işi Penjap jüpbesi diýip atlandyrylmasy bu setirde şahyr Hindistanda bolup geçýän şeýle bir şol döwürde gelin-gyzlaryň arzuwyna ýetip bilsem diýen şeýle bir oňat egin-eşikleriň biri bolan jüpbe, Jüpbe gelin-gyzlarda-da, häzirki döwrümizde erkek-oglanlarda-da geýilýän we sütükli haýwanyň derisinden edilen ýeňsiz eşikden taýýarlanan şeýle gymmatbahaly eşik. Şony-da şol Usta Jepbar diýen adam tikinçi tikip ökdelik bilen dikmegi başarýan eken. Onuň diken şol jüpbesini gelin-gyzlar özüniň iň oňat arzuwyna ýetip biläýsem diýen egin-eşikleri bolupdyr. Şeýle gymmatbahaly bolany üçin Şahyr şol jübäni gözel gyzyň arzuwyna mysal edip, örän ussatlyk bilen getirmegi başarypdyr. Goşgynyň soňky setirlerinde ýene-de Yspyhanda gurlan ýaý gözel sen diýip getirilýän setir bardyr. Elbetde, bu setiri biz Görogly eposyny okanymyzda, Göroglynyň ýigit çykyp, Şüme dagyndan atasynyň tabşyrygy bilen Eýranyň Nişapur şäherine gidip, şol ýerdäki meşhur ýaý dartyp almagy baradaky wakalar bilip bilýär. Ine, şo ýerdäki atlandyrylýan gymmat bahaly ýaňky ýaýy şeýle gymmatlygyny gözel gyzyň owadanlygy, görklügi bilen şeýle deňeşdirmäni şahyr ussatlyk bilen ullanmagy başarypdyr. Magtymguly ýaňky Gözel sen diýen goşgysyny halk arasyndaky rowaýata görä Wepa mugallym bir obasyndaky garyp ýigidiň öz söýgülisine düzüp ber diýip aýdan haýyşty boýunça düzüp ber diýip halk arasynda rowaýat bar şeýle dälmi? Şeýle şeýle. Indi şol Magtymguly Pyragynyň şu ýerde şu goşgusyny Gahryman Arkadagymyz, Milli Liderimiz özüniň Döwlet guşy romanynda-da şu goşgynyň iň soňky setirinde şeýle setirleri ýadyma düşýär, Aşyk Suhanberdiň Taýy gözel sen diýen setirlerini okanyňda, şu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň özi-de edebiýatymyzdan şol Magtymgulynyň Gözel sen atly goşgyndan täsirlenip şu eserine şu ýerde girizmegi örän jaýdar, jüpüne düşen pikirler diýmäge doly esas döredýär. Umuman, Magtymguly Pyragynyň her bir setirlerinde, her bir goşgularynda aýtmaga zat köp. Hormatly Prezidentimiziň hut özi Magtymguly dünýäniň akyldary atly kitabynda-da şu Magtymguly barada şeýle bir ajaýyp setirler ýadyňa düşýär, Magtymguly bir ummandyr. Şol ummana çümmeseň, onuň dür dänelerini çöpläp alyp bilmersiň diýen sözlemleri ýöne ýerden däl. Dogrudanam, biz şu ýerde görýäris, Perhat mugallym, Şu Magtymgulynyň bir goşgusynda biz şunçarak söhbet edip bolýar, bir setirinde, bir bendinde şeýläk söhbet edip bolýar. Emma onuň näme, goşgularynyň her haýsy hakynda giden umman ýaly söhbetler etmek mümkin. Hawa. Magtymgulynyň her setiri boýunça bir kitap ýazmak, giden bir Magtymguly özüniň bir-iki setir goşgusynda, hatda bir bendinde däl-de, bir-iki setir goşgusynda-da Halk arasynda öňden bar bolan rowaýatlaryny, dessallaryň many-mazmunyny şeýle ussatlyk bilen bermekligi başarypdyr. Ol haýsy goşgularyny alyp görenimizde, Söýmüşem seni diýen goşgusynda, Bildiler dagyň zirini, tapmady biri-birini, Aşyk Perhat şirin gyzy söýen dek söýmüşem seni diýýär. Şu ýerde şol aşyk gyzyň öz söýgüsi üçin dagyň üstünden dagy ýaryp, suw çekendigini, ýa-da çarwaglara suw getirendigini gysga bir sitir brendiniň üstünde beýan etmek başaryp dur Magtymguly hakykatdan hem Gurbanguly. Magtymguly barada söhbet edeniňizde bu şu Magtymgula dünýä adam alymlarynyň, akyldarlarynyň, döwlet işgärleriniň birnäçe adamlaryň uly sarpa goýup Magtymgulynyň sarpasyny has belent tutýandygyny görmek bolýar. Biz muny ine Magtymguly Pyragy beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň iki ýüz togsan ýyllygyny giňden uludan bellenip geçilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Şol ýa-da iki ýüz togsan ýyllyk ýa-da üç ýüz ýyllyk ýubileý bäsleşmeleri geçende Magtym Paýynyň ýubileý günleri halkara derejede giňden bellenip geçilende şondaky edilen çykyşlar, şondaky gatnaşan adamlaryň Magtymguly baradaky aýdan ýürek buýsançlaryny diňlänimizde-de muňa aýdyň göz ýetirmek bolýar. Şu Magtymguly barada söhbet edenimizde men Gahryman Arkadagymyzyň Magtymguly barada aýdan şeýle setirlerini belläp geçesim bolýar, Gahryman Arkadagymyz Magtymguly sözüň güýji-gudraty bilen şygryýet aleminde ady arşa baran beýik akyldar şahyrdyr. Magtymguly Pyragynyň şygryýet älemi türkmen edebiýatyny gurrap akýan çuňňur mana we çeper söze teşne kalplary gandyrýan ajaýyp çeşmesidir diýip atlandyrýar. Hakykatdanam, Magtymgulynyň goşgularynyň her setirinde näçe many, näçe uly giden düşünjäni almak, aňlamak bolýar. Magtymguly atamyzyň özem aýdýar, Magtymguly sözüm bilene sözdür diýýär. Magtymguly sözüm bilene sözdür diýýär-de, Magtym-a, sözüm aňlany ýok diýip ümsüm oturma, jahan giňdir çendan, bilende bardyr diýýär. Hakykatdanam Magtymgulynyň şol her bir setiri, her bir goşgularynyň many-mazmunyna düşünseň, onda Türkmen halky aýdýar-a, türkmen halkymyzda şeýle bir gürrüň bar, Magtymgulynyň aýtmadyk zady ýok. Magtymgulynyň bar zady bilipdir. Magtymguly ähli zatlaryň Magtymguly aýdan bolsa dogrudyr. Dogrudyr. Şular ýaly halk arasynda ýürek gelýän, badalga öwrülen sözler bar. Magtymgulynyň hut özi-de goşgularynda Magtymguly sözüm gysga, şerhi köp, Bilmeze hiç bilenlere nyrhy köp. Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp, Müşgil oldur, sözleşende deň bolar diýip, şahyryň hut özi-de özüniň ýaňky gelejekki nesillere ýa-da ýene bir şeýle setirlerinde Magtymguly sözli herne bileniň özüňe kemlik bil aýtman ölenini taraşlap şalgat gyl köňle geleniň senden soňkulara ýadygär bolar diýip örän jaýdar belläp geçýär. Dogrudanam şahyrymyzyň döreden eserleri soňky nesillere görüm-görelde mekdep bolup, meslek bolup häzirki biziň günlerimizde şeýle özüniň näme gymmatyny ýitirmän gelýär. Gaýtam Ýyllar bizi Magtymguldan näçe daşlaşdyrsa-da, biz şonça Magtymgula ýakynlaşýarys. Magtymgulynyň arzuwlan zamanasy bize näme şonça, biz şoňa has golaýlaýarys. Şahyryň goşgularynda-da bu zatlar näme, köp gaýtalanýar. Biz Magtymgulynyň arzuwlan şol bagtly zamanasynyň ýaşlarydygyna, bagtly zamananyň ýaşaýjysydygyna biz buýsanýarys. Biziň Watanymyz Biziň Türkmenistan eziz Watanymyz Magtymgulynyň arzuwlan Watany. Biziň Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyzam şol arzuwlan Watanymyzyň baştutany bolup, ine, hormatly türkmen halkyny bir agza jebise birleşdirip, şeýle bagtly döwür-döwrany gurup, biziň toýlarymyzy uludan besläp dur-da, biziň şunuň özi Magtymgulynyň ýurdunda ýaşamagyň özi-de biz üçin iň uly bagtlaryň biri. Bu soňundan hakykatdanam Magtymguly şol halkyň dilinde, halka düşnükli bolan dilde şygyrlar ýazypdyr, şonuň üçin edebiýatda aýdylýandyr, Magtymguldan soň türkmen edebiýaty halk hakyndaky edebiýat boldy. Magtymgulyň dili halkyň dili. Magtymguly ähli adamzat, umumy adamzat şahyry diýip atlandyrylmagy ýöne ýerden däl. Ähli adamzat üçin Magtymgulynyň her bir kärdeäki zähmet çekýän adamlar üçin Magtymgulynyň şygyrlaryna oňa gerekli öwüt-ündewler, nesihatlar näçe diýseň getirip bolýar. Sebäbi şol Magtymguly Pyragynyň halk döredijiliginden ussatlarça peýdalanmagy, türkmen aga aýdýar-a, Akylyň bolsa akyla eýer, akylyň bolmasa nakyla eýer diýlişi ýaly, Magtymguly atamyzam şu öz goşgularynda nakyllardan gaty ýerlikli, örän ýerlikli peýdalanypdyr. Şeýle-de Magtymgulynyň Öz aýdan goşgularym häzirki günde bize halk arasynda nakyla öwrülip giden birnäçe goşgularam bar. Mysal getirsek, ine Magtymguly atamyz aýdýar, Goç ýigide toýdur baýram, her iş gelse, il bilen diýýär. Ine, Magtymguly atamyzyň aýdan şu setirleri halk arasynda nakyla öwrülip gidipdir. Mundan başga-da, Jomardy il tanyr adyly diwan, Aty meýdan tanyr hümmeti myhman diýýär. Haýsy setirlerini alymyzam hakykatdan Magtymgulynyň goşgulary halk arasynda Gaty ýörgünli Magtymgula halkymyzyň goýýan sarpasy gaty ýokardan. Magtymguly Pyragynyň goşgularynda şeýle setirler bar, Arwananyň ýüki galmaz, ýola girse ner bilen diýen setirleri türkmen halk dirijiliginde Hatarda ner bolsa ýük ýerde galmaz diýip aýdylýan bir jümle bar, ine şu ýerde şahyr şol nakyly örän ussatlyk bilen goşgyna siňdirmegi başarypdyr. Umuman, Şahyryň goşgularyndaky nakyllar halk arasynda rowaýat bilen berk, biri bilen berk baglanyşyp gidýär. Her bir kärdäki adam, isle ol mugallym, isle lukman, işçi, daýhan bolsun, isle dürli käriniň wezipesi bolsun, Magtymgulynyň döredijignden okap, özüne gerekli zatlary almaga mümkinçiligi bar. Magtymguly barada Wepa mugallym bilen näçe söhbetleşdik, gurnasaň gurnap oturmaly. Men Magtymguly barada aýdylan ýene ýekeje bir Alymyň aýdan sözüne aýdasyň gelýär, Magtymguly dünýä akyldarlarynyň halypasydyr diýip atlandyrasyň gelýär diýip, ýaňky daşary ýurtly alymlaryň birisi iki ýüz togsan ýyllygy bagyşlap Magtymgula ýubileýine geçirilende şoňa gatnaşmak eser etdi, şondan soň şol çykyşynda şeýle diýip atlandyrdy, Men Magtymguly barada aýdylan gaty jaýdar Magtymgula goýlan uly sarpany şonda ýene bir aýdyň göz ýetirdim. Hakykatdanam Magtymguly barada, Magtymgulynyň şygyrlary barada näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Magtymguly Pyragybardy öwrenmek, okamak, döretmek üçin ähli şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tutýan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny, alyp barýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniňem hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýärin. Goý, olaryň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe-de rowaç bolsun! Menem şu pursatdan peýdalanyp, şeýle türkmen halkyny bagty-bagtyýar durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, tutýan beýik tutumlarynyň rowana ýollarda rowaç bolmagyny tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Türkmen halkymyzy hem-de Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Serdarymyzy ýetip gelen Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Şunuň bilen Medeniýet we sungat işgärleriniň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp geçirilen söhbetdeşligimizi geçirip gutarýarys. Diňläniňiz üçin köp sag boluň!